Nibdew mit-tfulija tiegħek. Jiena niftakrek it-temtem. Ħafna.
U tisti titkellem. Illum ma tistax taqaf tajt. Illum bil-kontra.
Illum bil-kontra.
Sirt l-antitesi ta' dak it-tifel li niftakar jien l-iskola. Kien hemm avventment partikolari, jien ovvjament naf li mu, eh, li li letteralment ġabet it-temtem. Ekku.
Le, fem, jina dak iż-żmien primarja u anki sekondarja, ġiri ma konċ kapaċi nitkellem jew wassal anki konverzazzjoni normali, ġiri anki l-lom, eh, biex nidla ma, jew nidla ma jina għandi l-ġuħ, kienet id-dum, kont indum eh, diversi ta' fintiħin. U dan kien kollu beda meta kont għadni zaħir, Hawnhekk kienu jirrakantaw li biċċa ma kien hemm partit li kont għadni niftakar dak il-flashbacks ta' finti l mulaw. Kont kinder, kont mur skola privata, jien kont imqareb ma konx tifel kwiet, ġifiri, għadni. Ma kont naqra nasib jena fuq tijaj, kont umlem, umlaw, nasib il-teacher qabbis tila, fimt, u qabdet din għalt li smaħi. Nipo, inti għalġol bathroom, kem għem toilets, barra minn klassi, qabdet, ħaditni, sakritni fit-toilet, U din nesietni hemmhekk, ġifieri litteralment nesietni l-iskola spiċċat. Xeta kellek?
Eh, fem kien deru tliet snin, erba' snin, xi ħaġa hekk, ma niftakarx. Imma niftakar żgur li jiena qiegħed fuq toilet qed nisma' sħabi tfal qed joħorġu barra mill-iskola, qed nisma' l-salt dak il-ġen, mbagħad nisma' l-kwiet xi tfal telqu mill-iskola. Niftakar il-lukketti jgħed fl-għoli jemmek li kien, fimt, għet nibza niftaħ il-bib biex noħroġ u dan naf li għandi l-affarijiet fil-klassi, il-basket, l-affarijiet. Umbat kienet fetħit li s-seftura, kienet għadat naddaf l-iskola. U din baqgħet imbelħa li tara xi ħadd qiegħed għadu l-iskola meta l-vanjiet telqu hekk. U mbagħad minn hemmhekk ma niftakarx, mbagħad niftakar ir-rakonti li jdu li ommi u missieri li eh, il-ħed il-ċempet l-ommi dak iż-żmien għal tlasmatla. Fimt? Kellna dal-episodju. Eh, u ment ma kienx taf. Taf kemm dom fit-toilet bejli. Ma nafx, ma nikkalkula li fem li. Toż il-gudna sepina għawen daħaftu għawers għuru. Wow.

Ħallini bi kwieti ħalli nmexxi bil-lezzjoni.
Il-biża tiftakara? waqt li kont qed hemmhekk. Eh, fifhem, iżjed naħseb jena di eh, li xu ta' helplessness li inti hemmhekk li toqgħod kwiet li tobdi. U ma tafx x'inhu għaddej, ġieli ma tafx se jkun l-outcome tagħha, fimt? Mm, mm, mm. Hija biża meta tkun għadek żgħir mod ieħor, fimt? Umbat, umbat niftakar ommi tgħid li tgħid li l-isma li rridu jżommuha bażikament milli tmur l-iskola u tkisser tkisser kull mem fem. Titirrabi jew meta tara episodju bħal dan u hekk ma tisiru jafu l-verżjoni u hekk imbagħad ftit wara Bada joħroġ it-tem tim, ġifieri tem tim li jiggrava u grava f'kemm ngħidlek spiċċa f'estrem li ma sax tikkomunika laqqas ma ma xi ħadd li tħossok komdu miegħu, ġifieri fimt. Biex immur jiena għand il-grocer pereżempju, mhux se ngħidlu jisma' għandi bżonn bot konserva. Inti immur bil-karta u nipponta u dan kfelli fobja kbira li nċempel in-nies, noqgħod fuq telefon. U
l-ġenituri, ovvjament, dakinhar tal-episodju, omok li qed kisser justifiably so għal mem. Mux hekk, mux hekk.
Eh, Pero bizmin, kif ħadu għam? Efem, man jek għansibina, missiri, efem, kien pjuttost għansibina relax fi biex ma kienx jtaħabbel Għafna semina kien preokkupat, imma ma kienx juri. Ommi kienet iva preokkupata, infatti kienet tivvinta affarijiet u tara kif ħanamlu, naftakar konna qed tibatni għand għand waħda Santa Venera, jew l-ħamlu x'imkien hemmhekk. Konna nagħmlu hypnosis, Dak iż-żmien kien tħallas ma nix ċerta ħajkux 10 liri Maltin kull session darba fil-ġimgħa u ta' parsina qed fuq is-sodda hekk biex niftehmu. U toqgħod tgħidli l-affarijiet tagħmel id-diski u dan jiena bajni ma jien kont norqod. Fejn dum ġili qed tgħidli smar mela issa tibda dan jekk huwa hekk olli subajk tal-left u rebajt tal

Imma, fem, it was a waste of time. Mbatt nasib jina għatet qalba, tipo, isma, this is what Graham is, tipo, let's try and deal with it, fimt?